Yoga, esaki ta Friday Feature the Talk. Awe mi tin mi di nuebe edishon, mi di nuebe episode ku guest Lislin Bermudez. Ban bula den e konversashon di biaha woki pa mi.

Con contact con vos. Ay, no stay, no stay, no stay. Um, manera mi te quiere hopi gente que tawaka sa kikaba, awal es suma que tawaka, no se bisa hopi. Um, nos ta pasa door di pregunta pa pregunta, hopi suave. Jesus pa pregunta numero uno, sta papi erover, después sta pregunta numero dos, ando sigue. Pabo mi tin seis pregunta, después sta jump pa sección di social media, ando después tin es un eh, spiciness último eh. Dus estai na pregunta number uno. Ta kla pa ele? Yes. Ok. Uh, pregunta nummer uno. Bale, mi tenero mi telefon, paso mi celebra ta lubida kos. Mirando bio, no? Paso hende bira grande no lubida. Hoop hende conoce bo como un pintor, pero mi saco botas diferente kos, na, right? So, bota create hoop different, of bota expresa bo mes in diferente art forms, na. Hoop mencionar algun pa mi?

Ya, sen, pero nos ta bai den sen en un tiski i mas den algun pregunta otro. Ah, Tin hopi hopi hopi cosa hasi, tin hopi hopi hopi cosa nos esta hasi, pero bo sa? Ya, esnan ku bo ta em saka e fon to pa hende haña sa ku bo ta hasinando. Manera, un, un pregunta, kon abo, kon bo develop bo talent di pinta, manera? Mi talent di pinta ya desde semper mi ta gusta arte mayoria tipo di arte mi ta ta gusta anto um, di chikita mi ta ta pinta caba pero ya con riba papel manete mucho sa Ujú. anto ya ora mi a bira mas grandi mi di ok mi a kier bay hasi diferente tipo di cosa mi ta un hende que ta gusta um, try new things. Mm -hmm. So, mi, mi just randomly ban viaja, ban bookstore en te compra yen paint materials en ma comienza pinta. Dan me echt fall in love with feeling. Okay. En to, así na e eigenlijk ma comienza pinta. So, a mi también. So, mi, mi, mi no pensaba que me iba a les de pinta de chiquito of oh. ese Pasa mi no por di sabo esa episode bra ya e ta algo mi a conta ta algo na grandi. Ok, self taught kind of, right? Paso mi mm, ama pasa den sema. Paso na YouTube mi a bisa self taught, pero paso mi ba wan un camino, pasa. Sa, sa, sa. YouTube to mi mi biggest teacher. Um, mi mi tama pasa den mi e similarities den ku ama bai um, paso mi ta ex pinta o mi ta mi sinti mi emotional of whatever, como que saca extra cos for mi cuerpo pa bote energia anto mi mi dame bai e bookstore ama bai suna eh, plaza na Dakota si como se llama plaza bookstore Plaza Shop? da, correcto anto ma random le compra ver foto de cone bai de mi no tata ni sa sketch mi tome ne ami de base coki anto le random le ma develop me ne un un mi da bon den je pero ma develop un skill chikito como da Esa foto esa esa esa Enjoy. Ora ami bai cumpra cos, mi no ta sa ni ki pa cumpra, ke mi a cumpra bien cos traño. Sa sa, ami ta tin YouTube. Mi ta tin un lista. E ora ban jump na pregunta number dos e ora pa mi. Ami fix e. Pregunta dos ta, ki tipo di art form tabata bo first step den e mundo di arte? Mi a bisa mi poema, right? Esei bo cuminsa.

Anto mi ta ora ku sa kanta semper, pero nunka mi no a durf bosa hasi algu about it. Ok. Anto esei ta ta ègt algu ku mi ta ta hasi promé ku tur tur tur tur tur kos, djei ya mene bo di e poesianan, e poems, aha. Awe pregunta, bo ta sinti bo ta ekspresá Eh, tabatin, boda da cover songs of boda sinti, boda tin mene bome un twist den je of na den cantica. Pa mi sa vers que so mene, mi conoce hopi gente que gusta canta, pero no ta mene ora na da expresa na mesa na dis cover songs, mas que cover songs tambe bo bo expresa me. Pero como de que tem pregunta ko be? So so mene pum lo tomas abo. So, bo ta haya... Ablief? Pa kai prihami. Ah, wa. Mi pregunta ta, ku kua bo sinti bo a kuminsá ekspresá bo mes mas? E ta ku songs òf ku poema? Ok, um, um, um, um, um, mi a konspliká bo. Um, e ta mi mi no por mi no ta kere mi lo por kis un pasobra di ora mi tabata chikitu ku mi tabata gusta kanta ke kone hopi bia mi tabata kanta kosnan ku mi lo por relate na dje òf ku mi por Okay. òf ku mi por bo ta komprende kico mi ta kere men? Sí, sí, sí, sí. Des des nan e otro hende ta describe kiko a mi ta feeling at the moment anto esei mi tabata kanta anto e feeling di di por express how you feel through a song ku bo por actually sing it out loud Ta asina amazing, anto e ta e ta mane incomparabel cu e scribimento cual e ta para get your feelings out Ta. den un diferente manera. Maske mane ami no por comprende hopi e parti di canta anto expresa bo mes, So, um, Glenn no tiene talento ei di canta. Um, nos to struggle hopi ora nos purba si algo que ta ayuda nos voz by delante. Um, si ta ami bien dramático. Um, pero sea, dus, e ora bodo sindi ku toch wel, e ora e tabata cantica. So, si ta bo promeo. Tabata cantica, pero on the other hand, again, tata maneer después de un temporada basta duro de mi vida, e, e mm. poesia echt lagami

Anto mi, mi no kebe touch up mucho riba topic, porque mi no sa si don algo porque papia di jele, pero e tata sina deep, anto ama gustele. Mi, mi te kere tata den temporada como actually conoce bo tambe. Bo no a gustele? No, no, ma gustele. Bo imagina ah. mi kere want to hey, bo sa kiko bo no tin talento. no, no, pero ya, por ta bo no gustele for another reason, por ta bo hay tu no. No, I actually like dark stuff, so my actually gusta e hopi. Ando ma gusta mene So, es bo, sin bo no ta cora cu e tema? ah, sa da hopi den pasa. Bo no cora e videoclip? Mi te ko- tin un trapia den. Ah, ok, esa e ta e destino. Aha. Anto, ese de primer... Ese bai ora bo San Juan, right? Sa, sa, sa, sa, sa. Pese mi no kera bai hopi den details kubo, ero, so mi ta kola ongeveer de kieta. Uh, sí, ete sí. Anto mi next poem como wadibo, of como echt gusto tata, Cuba blow mi mind cu preparation, e ta ta coffee? Aha, te kere mi no sa. Ah, no, no, e de sun Cuba bin cu mene portret prome, video prome, que mi ta ta stima e marketing before e pomo mes. Anto ora e pomo bin, mi ta ta sina excited caba, que mi ta tin hopi stops cu mi ta ta mene, ooh. Da. Se ta ami, ma ek enjoy e serie. Hey, taki, taki bas kop. I mean, no sé. ok, no sé, na pregunta number 3. Um, manera sa papi rata ka bo kubo ta expresa bo mes hopi den poems ke kone, correcto? A bo bo ta launching bo mes den, um, mene bo ta lantan, sakan un carrera de muziek. Explicame e proceso di skirbi, si e tin diferencia entre um, poems y cantica, anto kwa di nan bo ta Si tin un, pero cual nan bo ta enjoy mas? Sa aki ta un pregunta hopi hopi moeilijk pa contesta pasobra ya mane mi. Sa aki ta mi goal tambe, pa trece preguntanan tiki difícil. Mi explicaba di con. Um, tur cos den vida que tem regla. Mm -hmm. Right? Maioria, oh, yeah, vamos poner maioria cos sem regla. Então, essa é a conta para yeah, pintamento, essa conta para um, poesia, essa conta para cantamento, essa conta para sinópicos. Mm. Pero é parte que a mim sempre avisa, tá? Que Um, den bida kaba tin asina hopi regla, anto bra mi no ke bai limita mi mes den mi arte paso tin regla, un voorbeeld. Masa, anto, esa eta e motivo pa kiko ami den mi poesia nan bo a bon si un hende ku echt a studia poesia kikoni tabai wa ah, kina tin fout aki na, eke esaki no ta bon, kona asina, pero ami nunka a worry ku esei, paso pa mi nunka e tabata ubri esei, esau ta hopi mas ubri um, expresa mi sentimiento nan feel better about myself of um, pasa door di cos nan menos bon of konan así, wow. ¿no? Anto, awoki ya, demonstra por cuánto cos me tienes que vi gewoon, por date hasta pida chiquito, pida grande, pida nan comete ano para hinca de otro después. Mm -hmm. um, Mi tin asina hopi poesia ku mi por mi por transformá nan den letra pa kantika, nan pone así. Dus ku awor ki mi ta bezig ku e parti di kantamentu, ami semper ta ta kanta manera di cover di otro kantikanan, anto e parti di traha bo mesun melodia riba e kantika mi ta haia el un tiki difícil, no difícil, pero challenging mm -hmm. pa mi hasi dor ku e no ta algo ku mi sa hopi erover. Correcto. Mi ta, mi ta purba figure out, mi manera mi a figure out um, escribir poesia, manera mi a figure out pinta, y mi ta gusta figure out cosas by myself. So. Pasobra, timbiaba ta haya cosas importante, yung hende, yung hende na

Mi tin hopi, hopi, hopi, hopi, hopi, pero asina mes e ta difícil pasobra bo tin ku trae melodia, bo tin ku leke Aha. zona bon riba e, bo sa, bo tin ku Correcto. èkt. Anto esa e ta algu ainda mi ta bezig ta figuring out, paso e promé ta kla, dus awor nos ta purbando hasi di dos ra. Mhm. Key, mi Ey, mes pero e, bo e sa e tin ku zona bon. E no por dona mane mas o menos. Pa mi e tin cu dona bon. Claro. Pero tin bunita challenge o no mene? E ta nice si. Sa, a hopi hende no sa esaki, pero mi no sa si bo ta awer, ma bai Hulanda, o la, mayoria hende sa esaki cu rond di mi. Bo a bai Hulanda pa haci binti binti the collective. Ehm, si ta dor na Febiuari I tink na cuminsamento di aña aki.

Ban bisa Jeff ku Jeremy tòg tin por spit na tin ritmo, ami ta den sun ègt ooh. Ta pa bin daña kuenta. Ey, laga mi bisa bo no. Bo mi no ke lunch e koi nunka pasobra bo tende mi ta ègt mene ri mene robòt. Awor ta duna mi gana skuch'ele. Ay e gana de kita hopi lihé ora bo nunka ta skuch'é. Ehm, pero si esei ta mi storia ku mene trèk antigua ta hopi challenging. Mi a wak hennan hasi el e musu asina facil. So mi ta hang cu algun hende cu ta cantante, anto mi ta mira nan, ay, coge mester cu un tiki facil, mi ta wanda hasi tu ora. Ey, si, mi tambe, mi tambe, mi tambe ta siente asey. Pero mi ta kere e ta algo cu bo ta develop si no. Aha. E ta algo cu bo ta slowly bira miho aden, anto mi ta cura cu dje yega. Sa sa, e ta mescua cu mi, mi no ta, am, ok. Tin hende ta naci cu talento, mene, cu nan ta echt bon den dje, right? Pero a mi kere bo ta bira bon den bo passion door di duna tempo. Correcto. Wanneer aan me comienza photography, hey, a mi dat is a key, mi dat a hasi. Wanneer, maar slowly but surely, but ek bira mi ho den je. En dan misko ku, mi te kere bo first poems dan, no dat e mi ho pa bo tampoco, pero na e da bo expresa bo mes. Pero awor bo ta skibi mihó i mihó. E ta keda, bo ta diskeda progresá. Hendenan ku ta progresá ta hendenan ku ta mester pusha bai dilanti. Korekto. Si bo por tin asina hopi talento mes, anto un hende ku tin ménos talento ku bo, dor di keda hasi e kos, ta bira mas suksesful ku bo, no ta? Ta. Mira djed, pregunta numero kuater, spliká mi un tiki di, oke, mi ta hopi chans pa mi ta bisa nòmber ki fout òf si mi busel e

Ah, drum roll? Ja, se... Aha, dank. Ok, wa, mi te contabo e story. Mm-hmm. Mi ta, mi ta, sempre, sabe que se canta, mi gusta recone, anto mi no por figure out con un hit, pone e melodia, con e letra, na riba, un, manera de un track, por ejemplo. Mm-hmm. Anto, mi te yen cos que bi, mi te la gami

E parti ku mi a graba riba mi sèl tabata gewoon desèmber aña pasá. Anto si bin mi ta yanüari, nos a graba e pida ei na djei. Mi ta mira konchi mi por tin e parti chikitu ki so den e kantika. Mi mes tin algu mas, pero mi tin asina tantu kos ki bin, pero Mi no ta sinti cu nada di esey ta pas den e cantica, bo sa? Ja. Des es un dia randomly, mi ta corriendo auto, to mi haya algo bon bini na mi cabes, mi para bani camina, cuminsa skibi, skibi, skibi, skibi, ok, mi mand'e despues, despues di esey, cuarentena a bin, bla, bla, bla, y en cos, Mhm. Exacto. Mi tata tiene escribí, pero again, van a pensar con e melodía ei de bai riba e cantica. A la fin, mi a tra algo ma debe produce que me seto, zo no hobi bon, bin mayan mes nos a grabé. So nos a bai, mayan nos a grabé. Anto, e na nos a esa enorme de cantica tame, de se cantica llama Acércate. Mm -hmm. uh, e tin un pida na español, entonces e ta comienza na español, e ta bira ta papiamento despues. Okay. Anto, um, des, durante ese mi mester a pensa un artist name, pues mi no mm. quiero usar mi mesmo nombre, pues ah. Mm. Bueno, que tú le fans. Ay, mi nombre está sin artistic. Ya, vamos a ver si Lislin no bon, sí, ¿no? Pero, I guess, Okay. About e number, laga mi bai contesta bo pregunta. Bai hege nan, bai hege nan. Si, des full, full cuarentena mi mester a pensa un number, anto mi ta, a mi ta hopi mane, mi ta gusta shapes, I love shapes. Atrobe, segun mi mi speaker ta haciendo estraño, sa. Okay. I love shapes, so e shape cu mi ta echt gusta hopi, wara, mi ta tintele papo.

tan malo y ta finalsa per ein pa e bon bek, bo sa? Okay. Anto, ya, es como bo te bai pronuncia e koki, bo sa? Dus esei ke sei mester ta un app. A, amo, pa bo amo, pronounce. amo a, a, avali. Se mo ke dan.

Wak i puti bisa. Anto, sí, des esei tabata e en prinsipio e tabata Eva, kual tabata eigenlijk e ta zona manera Eva e promé muhé den Beibel kikon i bo sa. Pero dor ku ta den kuarentena tabata tin e parti di manera, okay, the new normal, anto mi di okay, dor ku tur e kos ya pasa den kuarentena, mi di okay, e ta zona manera Eva ta, mi di ban hasi Eva, skibi A-V-A, ta manera e modern first women di e new normal. Pues ta mas free compará cu antes, mas, mas moderno. Anto, ya, tin un hopi hende cu ta yama Eva caba, anto, mi di, ok, mi keda pensa, pensa, pensa, e cu a dura mane e masha largo mes. Anto, na final mi a pone e LI na final di e Eva, pues e ta bira Eva-Li, cu ta e dos prome nom, letternan di Lislene. Correcto. Esey, esey si mas catch. Let us do it. Aha. Ora, vos kita pret, mene pa mi, ora ma lesa acerca te. Wede, no pensando di fule logos nan, ami le jeta kere kulis linda pa saca gospel, no. So, si gumi, paso, tende mi, tende mi, tende mi, paso mi mama, ta toca hopi gospel, anto mi ta kas, si gu, un su cantico nan, ka toca di gospel, ya ma acerca te. Wara, ken ta, ken ta toka hopi gospel? Mi mama, mi mama. Ah, ok, ok. Uh, uh, no, e cantiga ta leu di ta un gospel. No, no, mi, ora mo ake vejo scuta gospel, mi también, saki no ta gospel. Ando mi ta contento que sí. Wara, wara, wara, wara. Di verdad, verdad, conociendo mi, por tanto, no conoce mi hobby, pero conociendo mi di verdad, puta pensa mi ta saki un gospel? Um, la gan explica bo algo, no? Mi ta ta trolling. Ajá, o sea, mi nunca lo no pensa por lo saca gospel. Paso manera haya mane un ataque aquí na no. Mi gulta pa saca reaction fe gente dan comita entrevista. So, mi a logra haya basta reaction fe boca ba. E wo como da albi con él. Um, e cara e so, no me contento. Ay, no. um, dus, ze ta Evelyn. Sete manera ku mi tin pronuncia? Pa mi go mata mi. Nada. Ayo. Dus e kantika pa mi tabait ku ma lesa mo asi mi small research pa Instagram, e tabait ku un artista ku yama Chris Strek di Corsou, si. Ta correcto. Eta un di su ah, ma acabo de olvidar verse. pero e ta tin un cantica di hoge niveau a long time ago anto mi ta mene e la feature den dje e tin su, su fav, mi favorite verse di Jelly den e cantica um, pero sea ban na tópico of pregunta number 5 nos tur como hende creativo of mayoría hende nos ta het manera un creative wall block type shit kan ku nos no por mene Nosoto mene, mene perde inspiracion, correcto? Mm. Con abo ta pasa door di jele pa haya inspiracion, ba? Llora. Sorry? Zij is dit helpful? Hey, I mean, orobo jora, but saka hope emotion. Is dit helpful? E bisa e cuarentena aki, no? A mi tin hende cu ta hopi active, dus mi ta hopi, mi ta aki nan, mi ta einan, mi ta riba cai, mi ta unda. Mm. E cuarentena aki cu ta ota, dus e first week, cu mi mester a keda cera den cas, ey, mano, imagina cuanto mi a yora. Sorry pa Harry, pero mi cambia pa... Ete pret, ete pret, dus awo mi mete Harry erover, pero no ta imagina con hopi mi a yora, di berdad. Paso mi no por a haci nada, mi ta ta sinti mi stuck, mane, letterlijk, mi a haya bunso, cuando ta blockage mi a haya, mi no por a haci nada, anto, ehm, mayor a hopi. Ja. Anto, ja, mita, mita, ja, e parte di, di, di, di blockage, eto depende, kiko, pues, para, de, depende, como mita, mita sinti, mene, lo que a mi tin struggle, basta bia con ele, también, ora mita sinti algo, ok, que mita vai hacer? Mita vai escrever, mita vai pinte, mita vai cante, bosa? Mm. Anto, um, e problema, e problema ora botin mucho talento, no?

e ta gewoon bira algo full diferente. Anto esei ta e manera ku mi ta kibra e blockage ei nana anto anto follow ei. Pero tin biaha ta asina difícil ku e ta laga bo sinti manera depressed in a way, paso bo èf no por sali, bo sa. Ta. Anto ya, e ta e ta djis take hopi mas effort pa bo sali i Mm. A mi primer año, den, si we den cuarentena, plus a yele, un struggle basta duro. Mene... El second wave, cum mi tawata den COVID, ah. cum mi tawata keda isola den kamer, des di kamer pa baño, mi no por ni bai den sala, e, mm. e momento e mi aprecia e first wave, cum mi por a cana pa fo, mi por a cana uh -huh. den sala, mi por a cana den cushina, bosa? Pero to be honest, mi te kere e first wave a prepara mi ku e second wave ku mi a actually haya COVID e tabata e tabata bearable. Mi, yeah. mi según mi no a yora. Wow. Progreso. That's it. Mene, mi na mi experiencia di um, ta den quarantine. Ame mi ta na Hulanda, ta dor ku kos kumsa bira èk, nton mi a pensa ku nan debe sera frontera, ma desdi mi dai bin Aruba nò. Pero dor ku mi a bin Aruba, mi mester a bai den isolatsi, pasobra mi tin mama ku tur kos na kas, so mi no ta sa si mi ta den grip, so mi no ta sa si mi ta den esei òf nò. Ma bai den isolatio, anto ora mas si mi test ku tur kos ku mi haña mi resultado, ku mi por a sali fin isolatio, mi ta bini awo, mi ta bai haña ku mi friendsnan, right? Ku mi tin mi bo. Kuarentena a hit, tur hende a skira paden. So, a, tur hende ta tin bini un tempu, ami ta tin bini un extra tempu ei, ku ta sa, ooh, un struggle chikito leuk ei. Pero, o sea, mi tòg, kuarentena a yuda mi tòg hopi pa mi Mensa discover new things dan di mi. Anto, oh shit, zeta, ons na sec 5, so zeta nos pregunta number 6. Oh, hey, mi te grando pro den koki. Oh, que pega nan junto nechi. Abogado bom mes, no? Um, bindi, bindi, tá um ano, um ano, não vamos estar batendo, mas ela acaba, mas o menino quer me virar pior. Tá batendo, tá um ano, hope unique, com hope, mene, negative energy, onde gele, do de, Corona tin hopi hende ta haci mene spanta cu tur e cosa nende ta bo ta haya mene e positive energy no ta loke ta shooting forward right cu e pregunta aki mi goal ta pa mene ban trece mene un algo positivo di binti binti ami dor di ta den cuarentena mi a siña conoce mi mes anto cuminsa haci mene cos asina pusha mi mes dilanti e camera cu eigenlijk semper mi ta inconfortabel cu nele and slowly mi ta um fighting mi own fears nan right. Splica mi algo cu abo a haci door di mene e tempo cu bo haya conoce bo mesken tin algo positivo cu a sali out of it?

Um, y ya, traha riba e cantica tambe, dus mi ta tin agobio extra tiempo pa mi hinca adin. Sa. Um, y ya, agian tambe, but mi tau ta tin hopi, hopi tiempo cu mi mes. Mhm. Anto, dus haciendo nada, pues mi mi sabo mi tin hende hopi active, anto bra, Oké. e parte y nan, mi ta tin hopi extra tiempo cu mi mes. Um, e tin su bon y su malo. Sa. Pero Pa hasiele e parti bon mi a realisa hopi kosnan i tambe point out hopi kos ku mi lo ke a drechi di mi mes i ku mi mester drechi di mi mes tambe. Nice. So ya esei ta e parti bon ora bo ta bo sa pasa tempu ku bo mes i tambe sa kiko bo kier sa kiko bo no kier kual ta hopi importante bo sa. Mene un kosi ku ta mene a duna mi mas value ainda, so mi semper ta da value tempo, pero dor di quarantine mi a realisa cu tin ora nos ta haci hopi cosnan anto nos ta nos no ta enjoy e tempo pa nos mes. Den mi ne mi no ta bisa medita pero por ta di sinta anto no tin e computer cendi of por sa dispensa laga bo mente mi sa por bo descansa un manera for so tin ora Dor cos ta hopi hectic, hasta ami ora mi ta drumi riba cama tin ora mi ta pensa riba kico next mi tin cu bai haci. Ca mi no ta laga mi mes descansa y un momento. So den quarantine, den quarantine no ta tin mucho cu pensa tin ora, so bo ta haya bo mes ta relaha cu tur e cona. Si, well ami den e caso ey si, ami bo pensa ok, e parti di tuma tempo pa mi mes ami si sa haci e frequently desde prome cu quarantena mes, des e parti unda mi ta mane isola mi mes di tur cos anto bai pinta un vorbe. Òf bai skirbi òf get my feelings out èh. E parti unda ku mi ta konèkt ku mi mes pa mi figure out kiko mi ta feeling at the moment. Ku sa esei hopi bia ta loke ku mi art ta based on, des my feelings. Anto esei ta algu ku mi ta gusta hopi pasobra mi por ta mi mes, bo sa. Anto ya, djis manera mi a bisa bo e parti di, e parti èkstra ta e parti unda ku mi tabata hopi um, available, dus con, no available, pero mi, mi no tauta tin así no hopi cos di hasi of di mente, anto mm. eure y nanan a comienza bien di cos nan di, di, di, di hopi de pasa, cuberta, mm. mi realize que mi no overcome ainda, anto Ese aí tá, lo que uma pessoa, ok, me realize um ficou com minha stretch of work on, of konan sina.

E parti e parti mi ta kere ku mi a mi a a siña hopi mas di djeta aunke ku ya e ta algu ku mi ta pensa kaba di promé kuarentena pero den kuarentena e tabata pues ora bo ta dispensa algu anto ora kuarentena a bin a hasa aki ta e realidat anto e parti ku mi ke menta ku Bo tin cu acepta conan cu bo no por cambia. Mane, we all know that. Pero awoke cu ta cuarentena tin asina un hopi cos pasando cu nos no por haci nada about it y bo tin cu just learn to accept them. Masa, anto e ta un parti, e ta, e ta, e ta dificil, pero e ta, e ta, e ta tuma asina hopi energia pa bo Let go. Sa. Sa of things that you can't change. Sa. Pero ya. Eta, eta, eta, mira que era algo también, eh, but, uh, but I get better at it también. Dus, mm. learning to, okay, wa, mi no para hacer nada, un rico aquí, ya, yeah, acepté. Sa. Eta bira freeing. But, but I have a mesta más En relax. Mm. Awel, hey, ese da mi partes e sección di mi pregunta. Aún nos tabay pe sección di social media. Hepa, cora check e cel. Bo mesa, ta tempo pe pregunta di social media. Please Len, bo ta cla pe ele. Aún nos ta den sección di social media. Esaki ta unda basicamente hendan por a haya nan chance di puntra pregunta Manda mi pregunta pa mi por puntra abo. So ta dame oportunidad pa puntra abo pregunta. Um, ma haya algun pregunta toch, mas que mi sa ku abo ta también, ei, mi no ta kier pa haya pregunta, pero ma haya algun pregunta. Ma haya um, en total 5 o 6, pero ma kies dos di nan. Hey, bota klape dos naki? Minsa bawak. No, no, no, nada suave, nada suave. Ma, ma kies kos nan un tiki...

Pero Jeff no durmi con ese bon, so ma cuál su pregunta. Ok, dus kiko ta un art goal ku ami lo ke achieve? Aha. Um, um, um, um, um, um. Den cuál, cuál, cuál arte ku mi ta hasi, cuál ku ta? Ja, se le bisa cuál ku ta. Le bisa, cuál ta bo, un di bo big art goal den ku bo ke achieve?

Eh, Annie would Ah, love. pasa que no quiere, wa, ah, mani, mani, ese te con, mani, hopi di con, mani, ma bisa bore, hopi di arte cu ami ta haci, ta bilis an, ah, mi ta haci ele pa ami, mi ta se pa mi mesmo, pone Amén. así. Ah, Pasa? Anto, ya, based on, van pone pintamento, mm, a hoki me acaba di, di remodel mi studio, dus me acaba con el fin de januari. mhm. Um, eto lo que cu e ta loke ku mi por hasi awor, mi pone asi, no? Um, den futuro mi lo kier tin por ta un, un gallery, pero mi lo kier pa e ta mas manera un mix di tur loke ku ami ta hasi. Des por ta un huge space ku tur mi paintings tan, anto por ta un hoekje ku ami por sinta skipi trankil, un recording booth, ami no sa, gewoon anything. E por ta manera E, e por ta full un open space mes, mi ta esei super cool. Mm -hmm. Anto mi por tin yen mi paintings staan hanging around, ku hende por actually bin wak na of kono así. Dus, okay. e goal basically di, di, di pinta me anto, no ta nada di otro mundo, un pone así. Mm -hmm. Dus, ku kantamento mes, un voorbeeld, ami no kier, ban pone mi, mi happen na bira super famous, mi no lo kier esei, vamos pone asina. Okay. Cosa? Mi kier pa hende escucha mi muziek, si, pero mi no kier pa eta asina hopi cu mi no por biba mi bida trankil. Ma comprende bo. Bo basicamente kier disexpresa bo mes. Sí, e lo tan nice, mi kan tika, ok, mi kan tika haya hopi hende skuché, pero mm. basa define hopi, mi no kier tin un vida mane, ok, tur kaminyo mi bay, ok, aha, eh, basa, mi no, mi no gusta, basa, en, en nota, mi nota haya, eta algo ku lo ta healthy pa ami. Sa sa, bo kebo freedom toch, bo... Exactly. Ok, ma komande. Komande bo. Aga mi, ah, okay. So tin un pregunta. Y que también pasó no tal go por controlar. Ajá. Uh, oh, yeah? Yeah. yeah. And no está, no está para lo que do happen. Okay. A mi haya e idea de tin un studio open grande, o tubo cosnan mostrando algo super interesante. Sí. Ta. Paso imagine, a menos si otro gente ne, pero imagine un gente que bin wak un pintura, ando diz, me tá pensando, imagine bo pintura nan colgar, man bisa nan colgar, em bo studio, anto, você sabe, né, McDonald's tem music tá tocando, o algo tá comendo, mas diz, Ajá, sí. And the imagine si the bo music dan tocando. Yeah, sí. Full, mene un Liz Lane experience going on. While can, dan tak sinta conoce bo den e studio. So, am da yele, sa, se, se ame pa ina jento. Se ta uno mi mene. Eta nice. Mene, poco dia ei, poco dia, mene, para mene, un mene pasab zo, mene visita e studio di Ken Wolf. And do,

So, uh, e different spots ang ko pok youth. E image ta cambia full completo, pa sina fucking amazing. Um, Ato ainda no ta claro, de imagina ahora ta claro. Pero me quiere deep down esa ko nunca lo ta claro. Mas as creators, vos sempre que cambia algo, de cosas, so, me quiere nunca ta completamente claro. Um, Pregunta number dos, esaki mi no ta kòrda di ken ta bini. Ken ta bo favorite painter i dikon? Si bo tin un hende ku bo ta look up to, maybe si bo no tin unu ku ta painting, ku no ta un painter, un un artist, si mi por puti asina. Sòri pa kambia bo pregunta baby. Bo ta wara ki ki bo a bisa na ultimo? Sòri pa kambia bo pregunta. Mi sa no ta si. Ken ta bo favorite painter i dikon? Ando si bo no tin uno, dis bisa bo favorite artist. Ta en general hoor. A mi ta basta malo cu nomber, pero um, mi ta, mi ta echt gusta, a mi, a mi, si bo a mi pinturanan, di kere, sowieso bo bega wak nan, Susan. Tur diferente. Dus mi, mi no ta e artista ku ta pinta, ok, mi ta pinta esaki i esaki so. Un voorbeeld, ami ta hopi colorful. Dus anything ku ta colorful of ku tin, ku ta papia ku mi, I like. Bo sa? Enton esei ta esei ta motibu pakiko ami no por aki su manera un favorite pasobra mi ta aprecia arte asina hopi ku mi por find beauty in a lot of paintings. Bo sa? Anto i hopi por inspire mi tambe anto mi ègt no mi ègt ègt ègt no por kis un pero mi por bisa bo un ku mi keda manera surprise i Amy anto sa e ta pinta ta Jim Carrey. Sa. Zij, zij heb ik het al wauw. Oké, okay, hoop je zij. En dan, maar wat een special, no, no, no so comedy special, pero meneer een documentary type, kon dat explica meneer, kon het dat pinta of kieto su arte behind it, so, kon het dat sinti at peace or dat pintando, kon su studio mesta messy, kon toen kon, dat andere meneer. Ja, wat su studio, su studio dat zuiver. Ja, pero mi gusta kon het meneer, en nota E ta mene plamá, so mene bota wak e ta create, e no ta mene, hey, sa aki ta mi baget, mi ta wa verf, ku tur kone, e ta lopi nechi. Same thing. Es ba, ba, se tabata social media questions, so awor nos ta bai pa, e, e by the way, de grando skur ki den, um, solo, undo bota? Sa, social media questions. Sa kita pa tele. Awor nos ta bai pa e seccion de stoel caliente. Unda ami tin algun pregunta pa bo cu lo ta un tiki interesante. Bambo tele. Bing, bing, bing sinta riba, bing, bing. Stoel caliente. A Wellesley, awo, awo, nos a mes tul kayente. Pa mi splika bo un tiki di djele, mi tin tres pregunta pa bo, bo mag di kies di no responde un di nan. Entonces mi ta puntra bo pregunta numero uno, bisa bo e pregunta, bo ta kies si bo ta responde si of no. Si bo bisa, no, bo no ta responsabel, e dos i tres, ya. Alright. En hasi bo decisionan correcto, como ne? Nos tin goa con ame hen que pregunta ame den otro. Tin hora su mas difícil ta prome. Tin hora te último. Nos no sa. Ok. Pregunta. Na, bo tin, bo tin go honge man game como. Vera. E pregunta numero un, Bo a ever haya un famous person of ban bo tin un famous ya Bo a ever haya un famous person slid den bo DMs pa try something? Mene purba nan. Con famous? Un hende conocí na Aruba, ban bo te sin. Ah, na Aruba? Aha. Sí. Sí. Si, si bo kier, si bo ke hode bo carrera, bo mari drop e nombre. Pero, mi te prefera, nos no traha drama ki riba, dus, ban pa, aha, ban pa pregunta numero dos. Ada, laga mi add on e pregunta numero un. Con hopi biahe ta pasa Anda cu nan no sa cu bo no ta straight keren. Bay gaya homber bin gasta bo tempo. Wara, kico ki bo a bisa na ultimo? Gasta bo tempo. So, Si mi a yega di haya. Hende homber bini purbando di mene. Sí, esei ta pasa hopi. Aha. Pero ya, ya, Aruba no tin asina hopi hende conocí tampoco, pero si bo ta pianga gewoon in general, sí, e ta pasa hopi. Sa, ma Manesí oké. cu mira, último, último añanan, no echt hopi mas, dus mi ta kere hopi hende así sa awoki, pero ainda bo ta haya hende apur, pa. Sa, sa. Ehm, tin e Te kere cabes... hende pa e stop, no? No, bo ta haya cabes duro na e fonan. Ehm, Pregunta number dos. Dor ku bo tin hopi eksperensia kaba den e mundu di arte na Aruba, menshoná un momento ku un hende a krusa un liña ku bo no ta komfortabel kuné. Can duna mi e momento, pasobra otro biaha lo mas sikor un tiki mas desgrasiado a bisa bo duna mi e nòmber di persona, pero atrobe no ta keda kuné drama free. Pero paso pa mi, wak, e pregunta aki ta un tiki cayente pero mi kier trece dilanti tambe cu pa otro hende cu kier drenta e mundo di mene media of arte cu tu cos bo ta bay a hendenan cu ta pruba haci usa bo of den un manera of otro ke nan pa nan keda pe newcomers nan keda un hoha pa el bo ta siña.

E number dos, mi ta corda na comienso cu mi a des di mi pintamento, no na comienso, un tiki despues caba, cu mi a, mi a notice cu hey, hende ta acusa mi pinturanan, bo sa. Anto, mi ta corda mi a bay un art gallery na Aruba, pasobra mi gusta cana ayi den, pasobra tin asina hopi pintura di diferente hende. Anto mi a puntra e señora encarga, mi no sa si ta e doño of zo, Kiko bo mester hasi pa bo bo bo arte ta i den des bo pintu, mi pinturanan? El a bisa mi, um, nos tin, nos tin hopi pintura di Rubiano kaba. Oh, ja. Des basically bisa mi, ok, no. Wasa? Aha. Ante yo rei, mi ta mane, ok, Anto, ya, después hopi tiempo ma vuelve bai, con asina dios pa mi wak, pues a hoping pa e señor a no te inan. Anto, lugar e tata tei, mi te kere un par di aña a pasa, anto el a nodes su mes di mi pinturanan, anto el a pidi mi pa trece mi pinturanan einan. Ta mi no a trece nan. Pues awa, ami ta un hende super, super chill, pero ami ta Ami ta, mi no ta, mi no ta wanta grudge contra hende, pues e trei ta mane poison, ta mi mes a ta hasi daño. Pero mi ta echt appreciate e hendenan cu ta yuda mi ora cu mi ta cuminsando. Ja, ja. Mi ta echt un hende asi, donde es, conchale, si bo ta kere den mi, mane un voorbeeld, mi producer cu ta bezig ta haciendo mi cantica awor aki nan. E a kere asina hopi den mi mas ku mi mes a kere den mi mes. Ata esei mi ta appreciate asina hopi manera any anyone ku ta yudan mi awor aki na un voorbeeld ku mi mi clip un voorbeeld of anything anything ku mi hasi den mi bida ku okay bo a yuda mi ey mi ta keda appreciate esei pa semper paso ami tambe ta un hende manera okay awor ki ku mi tin un tiki manera ey mi ta yuda bo muchanan ta bin pinta mi ta siña nan pinta un voorbeeld mi ta Hendenan mester project pa scol, o mester algo pa scol, mi ta haciele. Mi ta, mm. a mi un hende cu si mi por yudabo, mi ta yudabo. Ta. Anto, mi no mester mi hende pa mene, a mi no ta gusta hende cu ta purba kibra otro, of Ta. no ta yudabo, mi ach no ta gusta. Musa, y un otro biaha, mm. e ultimo, des number tres, mi ta corda un biaha, um, un instansia akadémik donate un pintura pa nan pa nan um, bet riba djela, dus diferente artista mester a bet riba, um, mester a donate un painting pa nan bet pa recaudar fondo pa para e país nan, bosa? Ko pasa den duro, which I did. Mi a mi a donate un pintura, hopi nice. Anto nan a invite mi te asta bai, so mi a bai. pa wak e e parti ei. Anto na Aruba laga mi bisa esaki. Na Aruba nan no ta hopi hende no ta support talent, nan ta support popularity. Sa. Ok, anto esei ta jammer pasobra casualmente mi tata papiando cu un un chimoyo cu mi a conoce cu ta biba na Corsou cu a bisa ey bo sa na Corsou nan ta support bo asa si bo muziek ta malo nan ta support bo shen shen. Pasá nan ta na Aruba, mi no ta haya e vibe ei na annan. Dus, si bo no ta konosí, nan no ta support bo. Si bo no tin tal fam, nan no ta support bo, por ehèmpel. Pasá? Pasá. Anto, den esei mi ta sintá ei na annan, ta wak hendenan bet, bet, bet, bet, bet. Dus di un, un kos spesifik, nan a bet super hopi riba djele, anto di tur otro hende ta ota manera krik, krik. Krik krik. Ja. Pasa? Anto mi ta mane, what the hell? Anto, kasualmente mi tabata konosé un hende ku tabata den e e bord ei, anto el a bin papia ku mi, anto el a bisa mi, Gonzalo, no wòri, pues e kona aki ta full programá kaba, dus bo tin diferente hende sintá na diferente mesa ku ta pei pa bet riba un kos. Anta e nami ta mane Are You Kidding Me? Mane mi ta haciendo algo di mane un bon obra, anto behind everything tin algo malo, anto mane, Ta. bo sa, no pa malo ni con hopi ami ke riuda, pero e chance ta hopi grandi cu ami no ta bay donate nada mas. Ta. Bo ta comprende mi? Anto mi haja esey asina erg, ami ta mane, ok. Ta. Ah, am, di e prome koko bo bisa dor di um fama hende bai acerca bo como friends ami tin ele dor di photography hende ta busca bo bek anto ato mi nena ta bo miho amigo Is pa de hire people di si ya. Aha, mi dei cu splica bo un momento cu a pasa mi. Um, si e persona ki sinti su mes um, reconoce historia, ya, sa, ma ik bisa bo caba. Um, E, e tu mucho mujer ku tata bai mavo ku mi. Ando bambu tele e tata unje popular chicks an ku, o sea, e ando papia ku tu hende e tin su su su click, vamos decir. Nunca, casi nunca mi no papia ku nele na school. Anto ma bin feu lana ma kumsa krese den som ku sombreke konen. Mi kere si kumta dos dos aña pasá. Ela message mi bisa mi, hey hopi tempo, mi sa kiko ku bo ta korda mi, nos ta papia tur ora. Ken full lumene friendly tin. Anto mas no papia kuné un rato. Pa ultimo mi na despues tres kuater message ku nos bai back and forth. Mi bisa mi, si ku mi a kabe haya yu anto mi kia un baby shoot. Andes el a kere gratis. El a el a letterlijk bisa bo ku e kere gratis. Aha, osea, e ta kume sin por yu dele ku un free photoshoot pa su yu, pa su baby. Sa yu ta hesendo. Ey. Anto, e ta ta, so muchu muhé no ta ta ta kasi yu, man bo tele no e popular, so mi no ta ta A mi ta un buchi ku ta low, so mi ta popular kan poko. E ta trata tu otro hende malo. Begin men? So ta un judivonan. Anto e ta sina fun pa mi pa a sinta hariele un rato. Mende, a mi no ta hold grudges, pero e ta un momento hopi enjoyable pa ora ku un hende ku a trata bo semi malo òf no bon bin anto hasi asina familiar ku bo.

Òf bo ta bisa bo no ta respondé e pregunta simpel, Kon importante arte ta pa bo? Mi dei nombra tres sekshon, tres kos, anto bo ta bisa ami e ta mas importante kuné òf e ta ménos importante. Oke? Plaka. So, bo ta tuma bo arte, bo lo hasi algu sin tin e plaka pa el, so, básikamente, òf bo lo Bo acaba explica mi cu bo donate un arte. Mm? Bo higi donate un, un art piece di bo. So, mi te quiere ora arte ta más importante que placa, correcto? Depende cuánto placa. Esa es la verdad de vida, ¿no? ah, hey. Sei de verdad. Pero nosotros tengo que ir na el tópico ahí. Pero sa. Pasa ke riba na Aruba hende ya kaba no ta apresiá arte. Deci mita bai haci el e placa ya kaba eindelijk en en a ta word koud pa pone aci ne. Paso awo ki por bende un pintura mi suppose bende tal prijs anto ya mi no por bende e prijs paso hende no ta bai compra e prijs ei, masa. Des, ya e number bin por contesta. Mene, mi de si, so mi gusta, mene relate cu e hende cu mi ta papiando cu nele, door di mene momentonan cu ama pasa den. Recently, mi prijs ta ta 250 florin pa ora pa shoot. So ta mi starting price, right? Door di e covid, anto mi ta comprende cu e economia ta malo, mi a baha na 150. But a kere hende ta message mi puntra mi, ta mi ta splica nan, mi special price door di covid ta 150,

manera mi ta spliké asina, si bo bai hasi aña, right? Si tur djabièrnè bo ta kome Wendy's, mi ta kere riba di ku bo ta hasi aña bo no e kome Wendy's. Bo ta e kome na un restaurant. So si tur bia bo ta saka potrèt ku bo telefon, bo ke selebrá algu, no ekspèk ku bo ta bai haya mi kalidat di potrèt na e prijs di Wendy's. Exactly, ta berdad. Se ta mi cuminda gedoe. Ok, arte, e ta mas importante cu bo tempo, so bo lo take, bo lo kita tempo di bo pa invest full den arte,

Mi no sa si bo, mi por compare nan, paso hopi di loke ku ta mi arte ta basá riba loke ku ami ta sinti, kual ta based on e. Ok. Pasobra ami ta un hende hopi um, un di mi aspirations nan di mas grandi ta amor. Mhm. Ami ta un hende ku esei pa mi aigelik ta mas importante e e el e parti di lòb. Antora dor di dor di tin e den mi bida e ta laga mi sinti asina hopi kos ku mi por hinka i traha arte adende. Si mi no sa si mi no tin e mi no tin aigelik E inspirashon. arte muchu. Mi tin, pero por ta hende dje bon, un voorbel, bo sa. Ba komo Andel. I si mi no tin arte

Shout out bo mes, ki proyectonan bo ta haciendo, kiko nos por warda cu ta biniendo pa bo, enzovoort. Si bo tin algun cos asina. Awel, shout out na mi mes. Ay nan, ok Awel, na mi wak. Bo ta sigur bo ta lanta un stand up show tambe? Mene. Mi no ta dje prèt, mi ta un tiki prèt, mi no ta hopi prèt. Ey, A mi ta djis kòrda ta tin un momento mi no sa kiko ta kòrda. Mi ta den Wayaka korendo outo, a lo tin un mucha muhé a habri porta di su outo, grita mi ku mi dame i spanta mi. Mi no sa si bo ta kòrda e momento pero seta ta abo. Mi no ta kòrda. Mi a no ta Mi no, kòrda. mane, mi no por lubida, paso bo tin opshon di baha e bentana. Abo a legit habri e porta anto grita mi.

Kizomba. Des ta un cantico un tiki sexy. Uh -huh. uh, featuring Crestrik di Corsou. Mi no tin fecha ainda para sali. Cantico ta full full klaar, pero ja, nos ta bezig cu grabando un videoclip a woki. Bo mensen mi konan saber, mensen extra. Hey. Y door di COVID, nos mensen a sabi graba y cambia full e concepto a trobe. Uh mhm. -huh. Pero hopefully nos a seguir graba para ta siman cu te bin of zo. Hey. Uh, um,

Esei ta, esei ta eigenlijk amor. Mhm. Anto den e oog, botaba ke oog ta mas grandi, den Correcto. e oog botaba e tin yen kos ku ta kai bòt di amor. Dus nan e pasenshi, um, Good. trust. Dus full un lista di diferente kos ku, By, wan, by the way, kiko e ski e e paddles nan ta? Meneer mi Fos- wou ook. e- di, di leu e paddle, e ol e cod, call e paddles nan?

es e parti ki nan bai abou, ante e parti full ariba ta mane blooming, ante esei ta e parti ku mi ke mi ta di kera pone algo mane bo sa ora bo ta mane tra riba bo mes pa bo bloom Mhm. grow and stuff like that. Opi nacho. Dus, Dus awor nos haya sneak peek di bo arte ora. Ey! Um, para mi, dat un pregunta pa Aaron. Como eu sei essa aqui? Vou mencionar dois como, producer e a pessoa que está gravando e canti, um, e videoclip. Yeah. Porque nombre que não tá, mas dona um highlight, um lustre para nombre rato. Okay. Pastor ta Hubert Thill ta haciendo un amazing job. Amazing, amazing job. Dus i ora mi kantika sali, mi por busca'le. E Oké. atención ka traha riba dje. Ok. Amba canta. Aba canta, el hace magia. Anto um, mi videoclip ta bezig ta worde ta grabá y geëdit pa Danny Cruz, cual tambe ta haciendo un Aha. super

So mi sa ku bo duna les, bo kursonan of kom mi ta kòl kom bo tema nan, pero basikamente bo ta un teacher di di di di pintamentu, right? So bo duna bo Ya, normalmente mi ta mi ta duna les tur lu ya tur komienso di luna, bo pone asina mi tin les nobo. Mhm. Ya dor di dor di covid etcetera mi no por hasi esei, pero hopefully mi ta kuminsando otro siman bek, dus Oké. e lunes September. Anto mi ta spera cu e cos no bolbe ser atrobe. Aha. Awel, ehm, ban spera cu tur cos na Aruba por drecha, nos positive vibes, pa nos tur por keda move bay mas dilanti posibel, pa e momentonan cu nos troba nos mucho mas. Ehm, mi ta kere seta de conversacion entre nos dos tambe, e ta ta Un placer pa tek bo brain a bet. So, danki per se. E ta hopi fon di mi banda. Um, danki de sunan ka keda te awoki wake. Bo tin algun ultimo kos pa bisa? Kon es musiko ki? Um, si. Mm -hmm. Mi lo kier, mi lo kier, mi sa si bo tin tempo. Nos meet ando, kuse mi ta, mi kier sa si pregunta na ku ba sin, mi kier sa si nan di bo. Eso, awal sabe. Sabe. Bo? Eso, eso.